Ten argen ki ke el e nase konta pa ka fika na bariga. Ten argen ki ta ben mundu so pa ben pa kasa sima es e kinha. Nha manu kiri mori. Argen ta manxe sedu ta trabaya kansadu pa bu ten bu vida trankilu pa bu pa bu paga bu faturas pa bu ten bu vida trankilu diabus ta fika ta txomanu telefoni pa ben pa mi ben sabi di vida di kel otu an ami a ken su te kusa flan nhos txoma nho fla di kel jetu ta e flanu fla ke kome nflan pamo mi ka fla nau nau. Ami ka fina paki fina ka ta trabadja fina fina ta kama algin ki ta fla ma na kau virdi Nelson ta fla nu fla nfla su ka ta fla verdadi nu ta mata kubedu gosi nisi kontan verdadi kin ki flau na fladu fladu fla fladu fladu fla ta krebi kin ki konxi fladu fla kin ki ta li ki konxi fladu fla lingua radius. Nhos ba sabe di nhos fidju ku nhos mai ku nhos pai ku nhos kabésa ku nhos ba mata kabésa nton tudu kusa nau ta infladu fla ta kê ta infladu ki fla ê bu kuzê ê bu furu ki fla nton karanba porra mo nos kófia la nu ka ten kura na vê di nu na óra memu na óra di trabadju nu ta nu ta nu ta pode ba perde trabadju pa nu na ês ta inflanu fla. Quem é que tá falando ali é bo ki fla lingua raro di merda nhos para ku kes paranoia li sima kusa ma feio ki ten na mundu argen la ku si vida la ku si ku si ku si afazer la ku si ku ku si familia la ku si kusa nu ta sta dintru di si vida bu ta rataia sima ki bo é diabu sa nu fla ka ta skrebe ka ta nada é so so ta fla e ah mo bo bo obi mo fladu ma ta fladu e bu ratxel kariera paki ba ta txomau pa po txomu stranja nel. Ai bu ta fla ka mi ka tra mi ami nka ta txomau ami nka ta txomau nka ta kumenta bus kuza nka ta sta na bu kaminhu mi nka ta bu ta manda mensagem nka ta responde bu ta manda algen pa pa bu ta txoma txoma txoman urgente pa bo txoman na ta ora di trabadju na ora di bu kapon di nha fidju pa bu pa bu enpape na vida di algen ki sta la ku si familia la si kasa nau nhos ka sabi kuse ki é retimo si. Nhos para di kes paranoia mi sim argen la si trabadja la ta sabi di si familia bu ka sa la la ku si vida abo abo bo li sim bu ta lagaji si vida pamodi abo é un odimoni ki sta na mundu ta fladu fladu fla fladu fla na so ka fla ma mi ki fla ku ki ken ki fla ken ki fla ken ki fla bu la da kadu pa na bu la da kadu pa na. Kada algen ta sabe di si vida, kada algen sabe di si di si afazer, Mo Sinho. Ami N ka ten nada ver ku vida di ningen. Ami si N ka ta dau, N ka ta atrapalhau bu vida. Nton, nan, kenha ki fla? Bon, oxi, ku odja bu fla nton, na me-dia, é óra pa N txoma nha fidjus, pa N txoma nha família, pa N txoma nha algen ki ta más pró di mi. Su ka ta fla é ken ta blokiau gosi di sin. Nan, nha N ka ta txuka kel prubléma. Pakiko N fla-m? N txomau, N flau pa N sabe di vida di algun algen. Pamodi N ka txoma-m? Bu fla-m trabadja, mo ki sta. Nha so bu mai dja midjora Nha so bu ba fitxa zé kadia zé kinha polo menta manenti Nha so bu i ba ta sabi di bu fidju nau bu ta ben poi-m fla-m fladu fla fladu fla di bu ratxa el kadera nho dexa-m pa nka kre koba ningen agen agen me dia ka pa txoma dia mi djo nha fidju ku nha mai bu ka dja-m fla si nha so. Bu mai mo ki sta estaba duenti ma kota txoman bo flan o dimoni nes trabaya mo ki sta u ata kuida dia ti npanha asidenti kantu ben na trabaya ma kua txoman bo flan trabaya mo ki sta sin ata kuida sin ata sabe di nha fiju el pa txoman pa en flan ma tai flan kuse kin ten aver ku tel flan kuse kin ten aver ku vida di tai flan flan li kuse nga ta mura kuel nga ta debel pa nka ta pagan dibida kua ta debe ntel kin tanbe ki nga ta debe tanbe e kel la ki e purblema. Yo ta fika ta debe algen, yo ka ta paga. Algen, mi tanbê N ta debe algen tanbê. N ten algen pa mi ki N debe paga. Pa nhos paga, na vez di yo ben pa mi, txoma-m pa fla-m, Ben, ta nha dinheru. Nha usa ta txoma-m pa fika ta kansa kabésa na trabadju, pa mi ba ba di ta ta fla-m, ta fla-m, Txoma-m pa da nha dinheru. Mi tanbê N ten algen ki N ta debe tanbê. Karanba, Pol, nhos kabuverdianu ten ki ta para ku kes kuza di palestra. Es es so fla-fla, es so linguada, es so. Mi ka ten paxénxa más. Por ken fla nhos pa nhos ka kansa-n kabésa. A ku ta txoma-n, txoma-n di kusa pozitivu, ka bu txoma-n pa ben poi-n, poi-n. Fadja un komentáriu, un konkluzon. Mon. Pidi-l da trabadju. Pô ka txoma-m, pô fla-m si, Nelson, nu, nha ta ba ter ku bo pa nu bai pa na kume, pa N leba-u N doki-lu ka na pa na nhe-me. Nelson, bu fidju mo ki sta, bu mai mo ki sta, ago bu ta ben ku boka mo ra kel kel kusa, Nelson, i bu bu da konta di ta i fla-nu, yo i fla-lu, fla-lu, ma fla-lu, fla-lu ku serteza i fla bo mi ki e ta di boka bu ta fika ta pâpia na ago nhos ten inveja di algen, nhos ta manxi nhos linguar na vida di algen, nhos manxi nhos tranka bebida na kadera. Ka nhos kuida di nhos beleza, ka nhos kuida di nhos. Aki nhos oja algen ta subi na vida, un algen ta fase, ta, ta, ta ba pa frenti, nhos ta ben ku fladu fla, fladu fla, mi N ka kre sabe di, di, di kes pora, di mete kes pora kel la, N sa ta blokia nha moku. Ami lixu, lixu na kontentor karanba. Algen, algen da na si vida, ku si fidju pa ke sabe del, ku si mai pa e sabe del, ku si kasa, ku si mudjer, ku si vida, abo, gobu sta dintu del bu ta ratadja. Bo é un odimoni ki sta na mundu. Pamodi ki Dios Pamodi ki Dios ka ta toma konta nhos? Ago ta ben, bo ta mete na meiu. Nelson, Abo ta e flanu é bo amigu, mas fladu kus ken ki fla mo si N rameti nel. Ok, Suzy, N rameti nel, N sanha nel. Ke fla Nelson, mi ka fai tok, ami N ka mesti diabu na nha kaminhu. N ka meste diabu na nha kaminhu, N ka meste ningen pa pa mi ta txoma-m na ben, pa ka txoma-m pa purgunta-m pa nha mai ki sta duenti, pa ka txoma-m pa nha fidju ki N tene, pa ka txoma-m pa nha netu ki N tene ta ta-m na ben, pa txoma-m pa fla-m, pa fla-m di tai flanu ki sta la si kasa ku si familia ta kume, ta bebe, ta rabenta pa tudu kon ku lader, aba gobu ka ta preokupa ku bu maridu i alagau-k. Ku otu ta kade na kadeira tanbe. Pura. Pa ken ta fronta ku diabus. So diabus di kabuverdianu ki ta fika na verde pas toma konta se rabadia ku se kusa ta frontau na telefoni nes telefoni dja meste pa dizabafa ku bo. N pensa propi mi tinha Zeka diabu trankau na kadeira. Nau. Pa N papia ku mi di algin ki ta vimba anti kel. Pa N papia di algin ki sta la ku se kantu.

Ami n ka ten ténpu di kes diabus la lonji mi. Mi kel odimon é la lonji mi, 10 métru, 50 métru, la pa Xina, nho ba morde kaiata, nho ba tranka na infernu, nho ba mata kabésa. Pa bu txoman, bu ka fla-m sin, di kel-li nu ba gosta? Mo yo na universáriu la Purtugal, n pasa sábi, n atrau un prénda. Nau. Nelson, i bu fidju mo ki sta? Nelson, bu mai ki ta sta duenti manenti? Nelson, bu trabadju mo ki sta? Nau, é pa txoman poi-m pâpia ku mi di algen. Kuzê ki ten aver ku vida di algen? Kuzê ki mi ten aver ku algen na si kasa ku si família? Kuzê ki N ten aver ka bu fla-m más? Má ku ta fla-m más na Instagram N ka blokia-u inda Ka ten nada aver ku ami ka bu txoma-m pa bu ben pa bu ben pa bu ben pâpia na vida di algen pa bu fla-m má fladu fla má fladu fla ku ka na fla-m má ta fladu fla má e ka ta fla kin ki fla i má e ki fla nhos nhos ta un monti. Ô dimónis, riba mundu li. Nhos sta na mundu sô pa nhos ta maxuka algen, pa nhos ta panha di txon, pa nhos ta pui, pa nhos ta linguada na vina. Nhos para bon sima. Pamodi ki ma bu vida nada ka ta da sertu? Bu sabe pamodi? Bu sabe pamodi ki bu vida ka ta da sertu? Mon tinha un e-komentáriu anton na pagadu. Ka nhos paga komentáriu mon N ka ta lé resposta ki ba nhon no. Pamodi bu sabe pamodi ki bu vida ka ta da sertu? Pamodi é bo na vez di bu sabe di bu família, di sabe di bu kabésa, di sabe di bu afazer, bu ba ta sabe di vida di algen. É kel-la ki bo nunka bu ka ta konsigi ser filís. Bo ta intende? Abo, abo, mi N ka ten nada ver ku vida di ningen. Abo ka ta preokupa pa bu fla-m si ki óra ki N ta ben di trabadju, ki óra ki N ta fase kel-li, ki óra ki N ta fase kel-la, ki óra ki N ta fase kel-la. Abo ta preokupa go na vida di algen ki ki talvês ta vive más ben ki bo, algen ki alvês pode sta sô na rabenta se kadial pa trokon ku la el. Nau. Abo bu sta. É pur isu ki bu ta obi munti algen ta anda na kaminhu. ta anda na kaminhu ta kuspi na si kabesa bu ka sabe kila ta kuspi na si kabesa pamodi diabus riba mundu sta na papia nha so i fladu n fla ken ki fla na ya mos i yo sabe mi n ka ta konta mintira n perguntau di su ka ta konta mintira n perguntau si ka ta konta mintira nau i fladu kenha ki fla mos minina kenha ki fla Não flaru moça bo já sabe quem é ki fla é finado ki fla é bo ki fla a ku tem inveja de alguém ku tem ciúme de alguém bu ka ta konsigi pamodi imagina um coisa sta um monte de alguém ki sta rambon nu sta rambon do li na vez si na vez de nu toma conta de nos cabeça na vez de toma conta de bu cabeça bu a toma conta da cabeça de alguém abo na vez de preocupa ku bu homem bu a ta preocupa ku homem de alguém Na vez di bu preokupa ku bu ka sta potranka na kaiel, ta preokupa ku ka sta di algen. Oi ntende? Nos, kada algen ta fasi vida sima el ta kre. Abo leba ka sta di otu si kasa. Si nu kontra pa tuma un kopu, nu toma un kopu. Ka, mi ka ten nada ver ku bu vida, ka ten nada ver ku bu familia. Si N ka ta txomau pa N dau konsei, pa N fla si, Nelson, bu familia mo ki sta, bu fidju, bu mai, bu pai, bu familia, mudjer, tudu dretu. Nau, ka bu txoman po N, po N flan di, di algen. Algen la si kasa ku si vida, ta, ala la ta kati-kati ku si fidju, abo bu sta li, si na si vida bu ta da katxi. Bu ta atrapadja Más tristi é kel ki ta panha di txon ta pa algen Bu ta panha di txon bu ta fla un algen Un algen ta sta la na se kantu a vê-bu Tu é kel algen bu ta poi-s ku tu é munti algen Ta anda ku rostu asin Sima ke sima kes kes katxoi ki ki dja fronta ku piodju Pamodi pamodi abo bu ta bu ta anda vida tudu Pamodi tudu munti munti ken ta faze munti di nhos. Nhas du dja ranjanu un amigu enkosta mou nhos ten kusa un pretu nho vida e so da dor da da nhos un omi gosi nho tin dja kori be bai ba be ba na mesti be ba pega omi e pe da kili pe da kila ta fika ta linguar na vida kel otu nau abo e midjor kel otu abo ten do korason. Abo ten dos kabésa, abo ten seti vida, bo é gatu ki ta fladu. Nhos ta fika nhos ta kanba dentu vida di algen, nhos ta rakoti, ta ratadja mo sin. Nhi gosi ka ta seta nho mas. Si bu kre txoma nti un algen pâpia di mi, bu txeu fla si, Nelson, i ta ki-ki di pâpia di bo, i isu, mas akil, mas akil. Má ka bu ben poi-m fla, Sadu fla, pâpia mi é ka finadu nau. La Kau Verdi ki ten finadu ki final ta kama algen ta fla ma ya kama so La Kau Verdi ki ten pamodi kau pamodi nos é pobri pa un final ka ta kasa na Europa li nsin so e ben li nsin nu da ku e na txon nu matxika e nu pila e nu ta nda mata e otu bes kel é ka trosa ki nos ta ne é ka tolisa ki nos ta ne algen la nasi vila la kuma si nu kaba algen ki ten vida mas sabi ki bo algen la nasi kanta ku si familia ku si afazer la nasi ki nen ka ta pasa na bu vida na verdi txoman pa pergun pa trabadju ta txoman. Nelson, i, i, i, bu ta, abo tem fome, bu grande amigo, bu grande amiga, e bu ka da conta, i fladu, bu ta kuzê? Fladu, bu fla kusê? Nau, fladu ma, ma keli, kenha ki fla? Nau, fladu, kenha ki fla? Si bu ka fla, N ta blokiau, gosi di ti, satanás di merda! Si ki N fla-l, si ki N fla-l propi, si bu ka fla, N ta blokiau, gosi, ah, Nelson, mi ka di ku buzan, si bu ka buzan, bu da rakadu, bu nan. Bu dadu rekadu pa algen? Istu é, si ku eu dadu rekadu pa algen, kuse ki N ten aver ku se vida? Fla N liga-u pa N sabe, pa N ten serteza. Si bu ka dadu rekadu pa algen, kuse ki mi N ten aver ku se vida? Mi ka se mai, mi ka se pai. No sinplesmenti nos é un amigu, amigus. Nos é un amigus, so kela. Mi ti oxi ka fla-m, e ka fla-m, nin ningen fla-m kel i kela. Ningen, ti oxi ka fla-m, ti oxi ka fla-m, e aba bu ta txoma-m, bu ta fla-m, orijenti so pa e-m papia na vida di algen. Poi fla ma ta flanu ma ma fladu ma di ta flanu kusa ki mi ten aver ku fladu fla ta flanu kenha ki flau ma mba odi bo na ta fala ku bo nho sa ma so munta ken ki xuxa ta papia kul ami ka nhos meten na ke kusa di fla fla li pamodi nka ten tempu nten munti kusa fasi nka ten tempu nhos para di kes paranoia nhos para di di kel levendadi nhos para di di di di matrata memu nhos povu di matrata nos memu.

Pa onra bu ka papia di bo bu papia di mi di nha fidju mo ki sta di nha netu mo ki sta y di nha mãe mo ki sta trabadju mo ki sta nel sta tudu dretu kes juez bu ten na kabesa nau pa bu txoman na nha tilifoni pa se ka tilifoni pa papia na vida di algin nhos sta pa nhos é un data di odimoni mas nho ami nka ta seta nhos mi ka nhos kolega pa txoman pa nbasa pa sabi di ta e flanu. Pa sabi di un radja el ka riera bu disa vida di kin pasa Alvês ta txomau urjenti ta pensa nau N ta fla pora dibi ser ta pagan ke dibida ke ta deben nau Na mi pé ta gosi tanbe N pega N da-l blokiadu.

Ki algen ka ten nada ver ku si vida bo la ku bu vida mi li ku nha vida karamba mozinhu gosi ya nbira nta tene awa pamodi biju sa ta seka mozinhu fala un kusa na ke mundu li per nkuantu hee mininu obi roti mo oe mo ki sta li yo li yo yo mo ki sta li.

Modi anta mantera sa anta rasa kara omi tersa fera tesa rasa kara kila pa sota ami kre ntem rosto di mokeru kre osi kre nhos ta dodu nta fla kre nhos gosi li mosi mi ntem um kusa ki ntem na nha kabesa mosi ami si nsta na trabalho nka ta pu bebida na boka di nen na trabalho nu ta te bebida la nka ta pu na boka keli nhos ka ta rapara mi sempri si ki mi fetu ami si nbebi N ta pa ben mas ma nha vos ta fika diferenti Ami na Facebook é difísil pa algen odja N ta bebe li Li é nha kasa, li é nha trabadju N ta ruspeta Na Instagram N ta bebe, N ta da pa dôru N ta fla, N ta kontise ma li N ta ruspeta ma li N ten algen grandi Mi N ta sai trabadju, N ta trabadja na mákina N ta N ta tranka vida na kadera Ka nha ka sta prontu Nhos pensa ka ma vida di algen é sima nhos ta pensa ma é tudu óra é tranka vida na kadera É úniku kuza ki pa ki é pa tranka na kadera é sô Zeka Diabu ku se parse pa tranka tudu santu dia ma si parse ka parse é pa baza Kes kusa la ma bebida nho pensa ma kel bida na nha na na na na nha cunhada mo kin ta blokiau bo sta dodu ka nho seta ninguém pa txoma nho pa ta fla nhos di di de vida kel otu ta txoma me dia me dia e ora po txoma bu familia ala um mufino zangado matador tanbe di di di bixeru la cabo verde ninsin ela kin ka ta txoma nho ala kin ka ta txoma Ami fin di simana n ta bebe di tudu ti ma ami n ka ta bebe pa n kai mi si n ta bebe mi n ka ta bebe ami n ta bebe ben konsentradu ami sima ami na trabadju n ta bebe mi nhos sta na brinkadeira nen un vinhu nen un sereveja kel li é un kuza ki n ka ta brinka ku el propi n ka ten n ka ten kel abitu li propi alé un matador di bixeru li nsin E sta na nha pais li ntinti e so rapaz ki pidi nha kue txoma ngosi nes bai nha sta bai ma mi bai bra ma mozinhu nhos oja li nta fla da konselhu pa nos tudu ki sta li nhos oja li un kusa ki e mas bunitu e pa nos ser nos mesmu ka nos ser. Ka nu ser kes ki nu ka é. Si bo bu ka gosta pa mi N papia mal di bo, u pa N panha di txon pa N pu ka u panha di txon pa bu pun É kela é sima bu fla propi Ta toma konta di bu vida ki sima u ta pensa ma mi ta paga u renda Mo ke u atxa ma kel é grogu nton Grow go nte la na kasa go nte grow tera tera grow go nte mante ke simana li propi nta santa nos nte ke simana li kenha ki kre sink ora sesta fera ter ku mi na nha kasa pa nu fasi un teatru kenha ki kre sta na lixonburgu sink ora ti sais ora si nha nga ta fla por tradi nu nte nte un teatru pa nu fasi e kenha kre partisipa nu ta fasil varius tipu di teatru. Ken ki ben nu ta bisti. Nau sesta-fera omi nu ta entraba pa lagoa pamodi nu teni nu teni irmons ki e ta ben di Fransa nu teni un un i nu teni un tiatru pa nu fasi nu teni un tiatru pa nu fasi dja N teni dja N teni tudu kusa prontu pa nu fasi mi N gosta di fasi pa nu divirti e ta ben e ta ben sesta-fera sinku óra Nu sta prontu, ja nu tene mákina na kasa, ja nu tene tudu ku sta na kasa. Kenha ki sta pa na dexa un burku, ómi ô mudjer, pode ben ter ku nos na Mershi. Nu ta fase na Mershi, na Lincha, na Parti. É un kusa bunitu, nu ta ben, nu ta fase. Ken ki kre parse, pode parse. Ja sta li, dja kazi sta li, nu sta ku se modi. Má mos sima li un kusa. Ami gosta li si, N ka ta seta ningen pa fla-m nada di ningen. Mi gosta sima sta li. Si Wa ta txoma-m pa fla-m si i ki ki di fla kel-li, si txoma-m, si, si Wa ta fla-m di ki ki di fla Nelson, ki ki di fla-m kel-li, fla-m kel-la. Má kau N fla-m, N sabe fla, pake mi é kafinadu. Ami é ka finadu, mi é ser umanu, mi ningen ka ben txoma-m pa fla-m si i nel so ta i fla-nu fla so u fla-m blokiau. Su te ku sa fla-m bu fla-m, bu fla-m orijinal. Ami é ka xinês, ki no ta mai na Xina. Fla-m u fla-m nel so ta i fla-nu fla-m kel-li fla-m kel-la si u ka ta konta mintira. Un monti diabus ki sta li, es mê ki ta ben es ta manxa, es ta linguada na bu vida. Es ta manxa, es ta fofoka, es ta linguada, es ta fla bu tudu kuza. Sabe kuzê es ta fase? Es ta ben, es ta fla si, Oh, Nélson, bu sabe ma fladu, N obi ta fladu, obi ta fla di bu rabadia. Pa trata kabésa, bu obi ta fla ma ami N ta, ami gosi N ka ta sanha. Pa ka fla-m, pa ka, ningen pa ka ben fla-m ma fladu fla. Nélson, fladu fla, fladu, fladu fla di karanba. Ka nen, ka nu, nada ka fladu, bo, é bo ki sta ta fla. É bo bu djobe pâpia, ti ki ka ta pâpia más, gosi bu ten fla ma fladu fla, fla, ki fladu fla?

Kantu ki ta i fla-nu fla, bo kuse ku fla? Kantu ki ta i fla-nu fla di isu, abo kuse ku fla? N ta blokia nhos moka, mi ka meste nhos. Ami nhos, ami, ami, nhos e ka nha fin di mes. Ami nhos e ka nha fidjus, nhos e ka nha netu, nhos e ka ki minta. N ka meste nhos, nhos ka tra nada. Nhos ta fika kada ora, nhos ta fika kada ora bo ta obi un, un, un kusa ki ta i fla-nu fla, ma nunka bo ta sabe kin ki fla. É bo mê ki sa ta fla. Lingua radu fofokeru ku bi. Nho ba sabi di nhos trosu, di nhos kaisinha. Nho ba sabi di nhos fidju. Mê dia é dia po papia. Po papia ku algun amanti. Po papia, no amanti no. Po papia ku algen ku gosta di el. O po papia ku un kusa ki bali. Ago tudu, Nerson, urjenti. Ora genti di kusé Ora genti kusé ku tebon flan Nen renda es ka ta paga e ka ta juda paga algen paga Nen kes ki e ta debe e ka ta paga Pa paga nha divida nga ta mesti paga algen tanbe Nga ta debe kiki di sen dinheru mesti paga el tanbe Pa pagan pa ka mesti fika ta papia na vida Pa paga nha dinheru tanbe Nu sta na merkadu Pa paga nha divida tanbe Por algen ku mas di mil italianu na modi algen ka ta paga Mi algen ku divida ta ben pa paga tanbe. Mi ter nte ki ki di pandia, mi nte uta kin pandia pa pagan tambe. Nhos ta fika na vedi ora nhos ta txoman pa nho ben lingua na vida algen, nhos paga konta. Nu tene Nelson fladu fla fla i ta flanu fla i ta i e bo n obi ta fladu ma bo obi diabu ku obi ta fla o xuxu ku obi ta fla e o dimoni ku obi ta fla. Nen fladu fla fladu fla ma nunka u ta sabe kenha ki fla e bo mê ki a ta fla lingua radu n ta kre na fla pa pa pa pa ratu ka manha u dintu boka para pa nho ba more un be nho sta dexa di di di fronta vida da gen argen na la na si na si vida em pas la ku se fazer la ku si vida nu ta sta dintu si vida nu ta rataia si Sima katxor Ô kel li é ka tróximo tanbe El mê ki el ta fla El mê ki fla Nen ningen ka fla no Sénpri ten un fla-fla Un fla-fla Un fla-fla Un fla kantu bes Un fla ué ami N ka gosta di ki gosta di fladu Fla di kel-li kel-la di kel-la di kel-li kel-la di kel-la Para N fla N fla N ta rete mi N ka ten nada fla bo bu txoma un monti di jenti poi-m fla poi-m pa pega-m di fladu Fla fla ken ki fla É diabu ki fla ô xuxu ki fla N fla é bo mê ki fla Aa mi no mi ka ta txu Bu ladu é ka ta bo nan. Kel algen ki fla el ka ten bóka fitxa na mi pa el fla-m, Abo é koredju, abo é tilifóni, ki é bo ki ten fla-m. Nhos para ku ki kusa di pâpia na vida algen. A ta fla-m nu fla isu, fla isu, fla isu, más ki el. Pa para! N fla-l, N ta blokia-u, bo é un odimóni ki sta li, bo ka ten pô-nu na prubléma. N ta blokia-u, Satanas di mérda. Nhos é un data di infilís, un data di algen sen vida, nhos ta fika ta txibia na tilifóni. ta ben ta ben el mê ki ta inventa si merda el mê ki ta ben ben fronta algen ka sta na moda ma por izenplo pa ka flan pa ka flan nho nho todo mundo sabe ma mi é burro na djada nho sabe mi é bom na na grave Ta ben Nelson, nho ben fla ra fla fla e na ke manera ki nfazi nha festa la Portugal e kumesa ben ku ke fla ke memo ke ben ku ke kusai fla ra fla li me memo ke ntuda ben ku fla ra fla ah Nelson fla ma festa la Portugal e ka e ma nha tra pa pa Zofaria nfla djo kome djo torna komesa e padas tiru na odjul pe. Pa es nau pa da-bu tiru li si li pa li pa es pega ku ta papia o dimoni tudu kusa ta ben tudu kusa ku kre fase djo kel algen li tudu xoki nsa ta ba da tudu kusa ki nha ta ba da tudu ki kel algen li senpri ta fla i e ta pergunta si kantu ki nta pagadu kili ki ta na konbesa un ta ki ta kumesa sabe kenha ki nha ta papia di ken ki nha ta papia e ta kre sabe i i ku ta pagadu i nel ta bo nha strada bu strada ta tedu tudu pagu fati so vel vasilanti nta lebau kapiton bu ta rebenta. Ma é ka tudu kapiton ki ta rebentadu. Ten monti kapiton ki N ta bu axa txon, N ta ntera ku pé, N ta pita, purka ten monti kapiton ki é diabu ki sta la. Tudu undi ki N bai, undi ki N bai, kel algen li ten ki ta sabe. Eu bin ta papia di Merka dja, Ave Maria, e kel ki el da. Ami u ka pudi ku mi, N ka ta muda ku bo, N ka debe-u ka pa da nha dinheru tanbe.

N ta da ku maxin N ta da ku maxin Nho pai tanbe di txoma-m na tilifoni Tanbe N sta na live Bo sta na live nsin wata kusa lixu di merda Mozinhu Mozinhu N sta na live Genti branku Será ke kola ta ragala-m odju? N sta na live ta fika ta txoma-m Nhos ta un data di fofokerus Es ta oi algen na live Es ta fika es ta txoma-m Es ta txoma-m Nho pensa ke ma N ata ku mi nhos? Min ka Min ka Min ka ta mora ku nhos Yo ya na la avesa na do pé-u ta txuti, bu ta txoma ta ke. N ta pé-u, N ta bloke-u. Mi N ka meste algen pa mi fika ta gasta kabesa na isin. Ami i pa manxe sedu pa N ba trabadja, ningen ka ta da-m nada, ka ta da nada aos ki N ka trabadja. Mi N tenha pessoas pura, N tenha, N tenha dívida, N tenha kusa pa N fase. Bu ta fika bu ta fronta ku algen di kes kasa na isin. E ba pa boka dintu koka, kobon di koka nha labi-labi. Pô, nhos txeu ki n ta fase vida en pas. Ken ta sai trabadja kansadu, mei dia, n ta detadu, n ta krê fala ku kuma-i, pô, n ta mo sida odja pase ku irmon ki sta ki la, é diabu ta txoma-u, pur i pontu ki bo txoma tilifoni, nen pa N ta kansa nha vida ku ku dimonis. Ala ku minu na Purtugal, pa nho da ku minu, nho ka ta da, ala ku fidju la Kau Verdi, pô, sabi di el, ku el ta sabi di el, ala ku mudjer pa tudu ku Angola, el ku el ta sabi, ku el ta sabi di el, nhu ta fika ta kansa ka-i más. Ami, N ta rabenta, mi N ta briga. Ka gosi nhen kunpra pistola ku n ta fla tudu nhen pa n ponha nhos ta pregaba kamisa ku n ta basa nhos tiru. Tiru e obu ki n tene. Ma e so mudjer ki n ta basa. Bu omi go pudi obu kabia ku banga ta da. Na gosi n sta mansu, gosi n sta mansu misa. Tudu bes ki nho, nha primeru ki na ke xou ki n tinha. Ki N tenha la, la marseia ki N ka N sela, ki N ka bai. Kel algen li fika ta kansa-m kabesa, kansa-m kabesa, pamodi staba monti mininu di marseia. Si bu ka na nbitara bu txoma-m bu fla-m. Si bu ka na nbitara bu txoma-m bu fla-m. Kome ki fika yo ta fika ta fika ta lê-m góra. E ka so e nau, e ka so e nau.

Ta fika ta fronta ku un gaju kabesa Nho tanbe aki nho krede omi kapiton tanbe ka nho fika nho sta ben ku monti flafla tanbe nau Nho ben diretamenti n krede omi kapiton ita si ka mesti papia pita di bo Un monti ta ben ta ben ku monti konbersu Monti konbersu pa txiga pa so so pa ben pa txiga pa da pati E ka tudu kusa nho para di lenguar na vida di algen Nha pai li guarda na vida di nha ta fika ta konta so mintira. Kresa undi ku ta bai kel algen kre sabi undi ta bai. Si bu keda se se ka zekinha ku keda bu so bu txon flabi angue ntoma bu rabienta ti ku bu du boka pretu suru. Ka mesti ben po ben po ben pa tenta bota bedi pa pai madura. Nhos ta na brinkadera. Ala munti kantor ta kanta so fixi ta pun musa pa nhos parti nhos ka ta partilha. Ma nhos ta ben nhos ta fika nhos ta linguada so na ses vida so na vida di kel li pamodi nhos ka ta da dor. Verdadi pa fla. Algen ta fronta algen ta fronta.

Undi ki N bisti pa so foi papia Undi ki ojan N kiri N papia Undi ki ojan Fai ta so pe pe pe ojan na rabenta Zé ka da pe bri pe rin ka pe flap Diabu kopu mal di ki si Si bu kre da un kusa Txoma bu fla mi un omi interu Ami ami ami mi e grandi Ma kes tipu di algen la pa sem ma ka ta atxa kusa faxi Pamodi na tenpu ku ta te di bu na ve di bu asabi di bu familia di bu kabesa Bu sta so na papia na vida di algen Undi ki N da fuska mi na la e e fla. E si ke sai ku uma paranoia Ami lak nha kunpadri detadu ta kumi ta bebi moku sima kabalu Ma n sa la pari di Fransa ku mudje ta kumi ta bebi Si n sta la ku kuzê ki bo tonton ke di bo Wata na ngus bu paga-m pasaji pa n bai Ka nhos tu ku meste un kusa di un algen bu tira bu piri Ka bu meste nhos ta ben ku ku munti fla-fla ku munti lingua radu Ami ki lansa fora n ta blokia nhos moku i pa ka N ta kumesa pui mensaji moku nhos sta pa mi ma n ta pui. Nhos ama mi, N ta pui. Ta ben tenba ku kusa di fla, fla. I ta fla-nu ki fla. E so bo ki fla ko. E so bo ki e ta fla tudu ke ben para noi la. N sibi ku ta ben un tenpu nomi di algen na medu. Mosinhu, terso pa tudu kon ku ladera, mosinhu. Buru na djal. Ah. Mocinha, água ya kaba. Djen pôpi ti água ya kaba. Mon ta pera, ma tudo alguém está direito. Tá passa bom terça-feira. Mozinho frio está, mas rapaz, nós tudo que é homem, que não gosta de dieta, que sou forte na Europa, catará. Lê, levanta cedo, lava rosto, mobro na cara, lava dente, rebenta carne. Bisti pu kazaku pu kapuxinhu na kabesa pu bu kusa na kabesa pu saku na kosta bu ba trabadja ka nhos ben tenta dieta nhos ta poi ondi truba ka trabadja pa nhos ta traru koka li europa li ten ki ta trabadjadu nhos para nho pa ome pa trabadja ta paga divida tudu algen na europa ten divida nhos ben komesa sabi sta bunitu nta fla nos turma si ninguem ka resebi ninguem nfla yo si bo bu kre ser filis Si bo bu kre ser bo mesmu kuja ningen pa flau fladu fla no yo li fladu fla ko dexa fladu fla el me ke ta fala na bu vida el me ke ta rinka na bu kadera ka bu dexa ka bu dexa ka bu dexa ko dexa ningen fla fladu fla su su kre fla su kre fla un kusa fla nels oia kuaci el ben ka kre puna kufuzon mas i molde ka bu amigu e flan ma bo e isu mas akil fla ten munti algen ke ta panha di txon ta pua algen ami e sta dintu ku algen ki ben pasa feria. Gaji é, é, é pustor lá di Cabo Verde. Bem passa fera, primeiro bem Luxemburgo, começou tá anda. Alguém fla para cuidado que é mola para moço tá fuma droga. E ele goi tá fuma mais de qualquer que vendedor go. Pode entender? Verdade para fla. Tá, o tá ponto alguém dele, de alguém que nem, nunca moço que vende. Ah, para um fla vou concher. Ele fala, não, mas, mas, mas, mas momento é moço manente. Moço bem, é bem um, um quinta-feira, é vai sexta, é vai, é vai sábado. Bo dja é sufisienti pa bu sabe di si vida dja. Pur sin, fla mo siñu, nu kudadu ku monti algen ki ta riba bo, ki ta fala ku nos, pamodi aves nu ta fala ku xuxu, nu ka ta da konta. Aves nu ta, nu ta pâpia ku sangi, nu ta pâpia ku sangi prétu, nu ta pâpia ku dimóni, nu ta pâpia ku algen ki aves nu ka sabe nen kusé ki el é, ta, el ten korajin di pâpia. Nton algen ta panha di txon, ta pui un algen, sen bu sabe nada di kel algen, bu ka konxe kel algen. Mo siñu, nen si N sabe bo, bu vida é di bo. Dja sta bon tanbe di linguar Agu dja seka Gosi nha ta ba kasa Oxi N tene kanne kabra ku kongo Pa N pu dintu pa N doba Pa su kama pa N deta Mas nada ka ten papia na vida ningen Buru na txada Bon gentis Nho fika ku Dios Mi N ta fika ku el tanbe Bon sinhor Oxi djo dan un mostra Oxi djo dan un mostra N ten pui na fesibuki. Es ta un drata di falsu. Kes algen ki más ménus bu ta spera, kel algen ki ménus ta é udimóni. Kel algen ki ménus bu ta spera, mi ta. Ten algen ki ta fla kusa ki bu ta xinti ô ta pensa ti bu móre ô ka ta ka pensa. Bô ta intende? Bô ta intende kuzê móre? Bô, nha fika dretu. Ti mi la bu staba li. Kili simana ku amiga gosi dan bu carni ma tambe nha carni kaba tambe oji ntende. Mozinho ka nhos skesi ma manhan é dia 8 di maiu dia di tudu kuma un kulader dia di kel ki nos mai nos manda ma dia é dia tambe di un monti odimoninhas un monti linguaradas un monti xan ka fla ma ati ki spanhol ka txeta. Pera ai pa fla nhos fika ten. Mozinho ten mudjer ki bali nota 200 ma ten mudjer tanbe ki bali nota 0 ten omi tanbe ki xa n ka fla ma dja n bai pa ka straga kusa.